E hoki a Ngāti Whātua Ōrākei i tētahi whakataunga Tiriti hei tā rātou e whakamahingia ana tā rātou whenua kia whakatau i ngā nawe o Marutūahu, Collective. I te rangi nei, whakaeke atu ai ngā whānau o Ngāti Whātua Ōrākei ki te Kōti Matua ki Pōneke hei wero i te kāwanatanga i runga i te whakapono kua huritu ara kua ihutū atu ki ngā tika i whakataura ki roto i wā rātou nā whakataunga Tiriti. Mō te roanga ake kia whakawhiti arorangi atu rā tātou ki tā matou kai kawe korero take toranga pū kia Moana Makapeluli i Pōneke. Moana, he aha rā kei a koe?
Tēnā koe Piripi. E pukuriri ana a Ngāti Whātua ki Ōrākei, ki te kāwanatanga e mea ana kua huri tuarā rātou ki ā rātou māngai, ki ā, ki ngā kōti anō hoki. Ahakoa kua toru tau tēnei take e haere ana, hei tā Ngāti Whātua e iwa ngā wāhi ki roto i ō rātou rohe Kua tākoha ki a Marutuahu ko aua wāhi rā, ko, ā, ko ngā rohe, ā, ki roto i ngā rohe o Grafton, Parnell, Te Tiriti o Dominion, e rima anō hoki, ā, ngā kura. Ā, kāore i whakamōhiotia a Ngāti Whātua ki tēnei whakatau ā te kāwanatanga, heoi, kīhai te kāwanatanga mō te hoki whakamuri ki runga i tēnei take. Karahuihui ana ngā whānau, tamariki, kaumātua anō hoki o Ngāti Whātua Ōrākei ki te tatau o te whare paremata.
He ōrite tēnei mahi i te rā nei ki tērā mahi a Te Pāti Reipa te wā i a Hērana. mō te takutai moana, he ōrite tonu. Hei tā Ngāti Whātua Ōrākei kua huri tuarā te kāwanatanga ki te mana whenua o Tāmaki Makaurau hei whakaae i ngā tono whenua nā whai anō kua takahi tā rātou mana tikanga. Ināianei ko te Kōti anahe pea hei taringa mā rātou me ā rātou tika i raro i ngā whakataunga Tiriti. Ko te karanga, ko te kōingo kia uru mai ki roto ki te ture Tēnei mea ko te tikanga. And what we've seen rolled out by the Office of Treaty Settlements in the last ten years is where interests aren't weighed, you just have, weighed, you just have to claim a historical interest and you get land and we say that that is wrong, that land in our heartland should not be used to settle other people's grievances. Nō te tau 2012 i whakatau ai a Ngāti Whātua i ō rātau nawe tērā anō ngā iwi kua tukirae atu ki a rātau Pēnei i a Ngāi Te Rangi me Hauraki Collective, i te rangi nei tae atu a Ngāi Te Rangi hei tautoko i tā rātou kēhi. The overlapping claims space is a very difficult space because one would hope that in trying to remedy the substantial part of a claim, the overlapping interests are matters for iwi to resolve with their border iwi rather than having to go to court. Ahakoa ngā whakatau a te Kōti Matua hei tā Ngāti Whātua ka haere tonu te whakatau ki waenga i te kāwanatanga memarū tūāhu, tērā ngā āwangawanga ka tū hei tauira pea mō ngā whakataunga Tiriti kei mua tonu. We're hoping the Treaty Minister speaks to his Labour Māori caucus. It doesn't seem he has, because if he did, I'm sure he wouldn't be embarking on this reckless course of events.

I whakapā atu a Te Kāea ki a Paul Majuri mā Ngāi Mōmaru Tuahu Collective, heoi tē taea te whakautu. Mō ana makapelu Lee Te Kāea.